Storja oħra fi Bla Kantunieri, storja nista' ngħid diffiċli ħafna. L-istorja ta' tifla ta' sentejn u xahrejn, jisimha Amy li sfortunatament fi Frar li għadda mietet fl-Isptar Mater Dei u mietet proprju l-għada li ommha welldet lil oħtha. Sal-lum Ommha Jacqueline u missierha Karl għadhom ma jafux x'ġara eżatt meta mietet Amy. Wara li daħluha l-isptar sempliċement tirremetti. Aħna tkellimna ma' omm Amy, Jacqueline, li qasmet magħna din l-esperjenza ferm diffiċli.
Jacqueline, Carlo u Amy, tifla ta' sentejn u xahrejn. 24 ta' Frar 2011. Iċ-ċkejkna Amy tiddaħħal l-isptar għax qed tirremetti ħafna. L-għada, Jacqueline ukoll tidħol l-isptar biex twelled lil oħt Amy. L-għada jiena wellidt tifla oħra. U Amy, eh, tifla li ġifiri daħħalna l-ġurnata ta' qabel, kienet għada l-isptar fuq id-drip, ovvjament eh, biex inwafqu li baqat li ovvjament kienet baqat tirremetti. It-tifla baqat tirremetti u eh, bej s-sibtu l-ħadd sfortunatament it-tifla wafqet juhu nifs. u qalulna li mietet. għalija li l-ħadd se noħroġ b'żewġ titfal mill-isptar. Imma flok ħallejt waħda warajja u l-oħra kienet trauma enormi. Ovvjament ma tantx kelli moħni ħossib it-tarbija tiegħi, għax ovvjament kont iktar moħni fuq li ġara Però s-sapport kien kbir mingħand il-familja tagħna, min-naħa tar-raġel, min-naħa tiegħi, u l-ħbieb litteralment qishom xita kienu għalina, litteralment dieħlin u ħirġin l-isptar jaraw għandniex bżonn affarijiet, jiġifieri u jissapportjawna, u dakinhar tal-funeral tat-tifla tagħna kienet xi ħaġa inkredibbli, kellna kienet knisja mifqugħa nies, u ma ninsa qatt il-kliem li qal il-Patri li qal, Biċċa ta' qrempuċa. li mietet u faqgħet knisja mimlija nies.
Illum, aktar minn sena u xahrejn wara, Jacqueline u Carlo għadhom qed jistennew risposta uffiċjali li tgħidilhom x'ġara eżatt meta mietet iċ-ċkejkna Amy.
Għaddew sena u xahrejn issa. Qegħdin nistennew biex ovvjament min-naħa tal-isptar jgħidulna x'kienet il-kaġun tal-mewt tat-tifla tagħna. Min-naħa ta' rapport tal-awtopsja għadna ma ħadna xejn. U wkoll nafu li kien hemm inkjesta interna min-naħa ta' Mater Dei. U dik aħna ovvjament qatt ma ġejna mistednin għaliha biex ovvjament jgħidulna x'kien il-kaġun tal-mewt tat-tifla tagħna. Nafu wkoll li kien hemm inkjesta maġisterjali għaddejja u hemm rapport nieqes biex ovvjament il-maġistrat ikun jista' jieħu ċertu deċiżjonijiet. Dak ir-rapport ukoll għadu mhux mhux għadu ma ġiex submitted. Ġifieri aħna għadna bla risposta din it-tifla tagħna speċi ta' biex mietet, biex ma mititx, x'kellha x'ma kellix, ġifieri iddeċidejna tliet ġimgħat ilu għamilna parliamentary question ukoll biex ovvjament nippruvaw inċaqalqu naqra s-sitwazzjoni. Il-risposta tal-parliamentary question again kienet inkonklussiva li hemm l-inkjesta interna għadha għaddejja u l-inkjesta maġisterjali għadha għaddejja. U l-affarijiet waffqu hemmhekk.
L-appell tagħna huwa li l-inkjesta u l-investigazzjonijiet li qed isiru fuq dan il-każ jiġu konklużi kemm jista' jkun malajr biex din il-familja Tieħu r-risposti li nemmnu li għandha jkollha bi dritt. Li jixtiequ Jacqueline u Carla huwa li ġenituri oħra ma jgħaddux minn dak li għaddew huma. U jekk seta' jsir xi ħaġa, jekk setgħu jittieħdu xi miżuri dawn għandhom jittieħdu ħalli ħadd ma jerġa' jiġrilu bħal Amy.